א גוטן אוונט, דינסטיג, י ג סיוון תשפ ח. כ'וויל ענק רעדן וועגן דעם ענין פון, ס'איז דא אפאר ענינים אבער איין ענין וואס מ'דארף אנהייבן מיט דעם, און דאס איז דער ענין וואס טוט זיך אין שפיטאל אין מאנהעטן, בביקור חולים. האט זיי ארויסגעווארפן, יא ארויסגעווארפן, נישט ארויסגעווארפן, די גזירה פון די רידזשענט דא איז נאצלעס. איך וויל דא רעדן וועגן דעם פונקט וואס שטערט דא. ס'רעדט זיך פון א ארגאניזאציע וואס טוט עס שוין אסאך יארן. זיי זאגן אז דאס האט אויפגעשטעלט גאר די רעבעצן, די אלטע רעבעצן פון פון רבי יואל'ס רביצן, יא, פרויען קומען און העלפן דארט משפחות, זייער שיין, טוען זייער א שיינע ארבעט אלע יארן. אויש איז דאס דא יעצט געשען, וואס איז דא יעצט געשען אז ס'איז געווארן אט אזא טומל? נו, ווי האט מען פרובירט זאגן, אז די דאקטוירים ווארפן זיי ארויס ווייל זיי מישן זיך אין זאכן וואס מען דארף נישט. וויל איך אייך פרעגן, דאס האט אנגעהויבן היינט און נעכטן? און און א יאר צוריק איז דאס נישט געווען, און צוויי יאר צוריק איז דאס נישט געווען? מען רעדט דאך וועגן א ארגאניזאציע פון יארן וואס טוט עס שוין יארן, וואס איז דא פלוצלונג יעצט געשען? ווערט מיר וואויל א זאך וואס. ליידער, איך זאג ווייטער ליידער ליידער ליידער ליידער, נישט נאר אין סאטמאר, דאס געשענט אין אזויפיל פלעצער, וואס ווען עמיצער איז מצליח און האט עפעס א גוטע ארגאניזאציע וואס ארבעט שיין, און בפרט ווען מען קען נאך מאכן געלט אויף דעם, גיבן א טאנץ ארויס אזעלכע חברה און הייבן אן שטעלן פיסלעך. איך גיי נישט דיך היינט יעצט קעיר נעמען, יעצט און קעיר נעמען, ווייל איך וועל זאגן פארוואס, ווייל אפשר וואלט מען יא געדארפט, איבער פאר אלעם איז א אוועקשטעל אויפן פלאץ, אבער מען טוט עס נאר אין קומענדיגן, אויב מען וועט דארפן, איך האף אז מען וועט נישט דארפן. קום און האלט א גרופע. אה, דארטן דא איינער וואס האט געלט זעה איך ער האט גראדע און נאך אפאר חברה אזעלכע, מאכט וועלן זיי קענען איבערנעמען דעם געשעפט, און זיי ווערן דארטן די בעלי בתים אויפן געשעפט דא, און געלט מסתמא מאכן און נאך אנדערע זאכן, זיי ווילן די ארגענעזאציע פאר זיך, זיי ווילן דאס אוועק נעמען פון די פרויען וואס, מ'זאגט גאר אז עס זענען גאר רייכע פרויען די וואס פירן דאס היינט, זיי דארפן נישט קיין געלט. און זיי ווילן עס איבערנעמען צו זיך, האבן זיי אונטערגעשטעלט א גאנצע מעשה, האבן זיך געמישט, האבן זיי ארויסגעווארפן, און זיי זענען שוין געזעצן מיט די דאקטוירים, און מיט די מיט די הנהלה דארטן, און זיי קענען עס שוין אדורכפירן, און זיי בילדן די ארגאניזאציע, זיי ווערן זעירס אז זיי פירן דעם געשעפט, נישט זיי. רבותי, פון מיין נסיון פון אזויפיל יארן, דאס איז נישט נאר אין סאטמער, אין אלע פלעצער אוואו עימיצער טוט א שיינע גוטע זאך, געבן אים א טאנץ ארויס אט אזעלכע וואס זיי ווילן אונטערברענגען, פשוט אונטערברענגען, טון אלעס אים אונטערצוברענגען. און א שאד, ווייל ביז היינט ברוך השם דאס איז א ארגאניזאציע וואס דער עולם איז צופרידן מיט זיי, אפילו עס איז סאטמער, אנדערע מענטשן וואס האבן נישט ליב סאטמער צוליב פארשידענע סיבות, ווי זאגט מען, קומען נישט מיט קיין טענות, זיי פירן זיך מיט אלעמען בסדר, און זיי זאגן מ'זאגט אמאל גאר אז זיי פירן זיך אפילו מיט אזעלכע וואס זענען נישט אזוי פרום אויכעט, זענען אידן אבער איז אויכעט זענען זייער פיין פון זיי, אבער. די וועג גיין אונטערעצען דאקטערים, מען נעמט א בעל גייווע א דאקטער וואס ער מ'גיט אים א צינד אביסל אן און ער ווערט גלייך אויפגערעגט און גיט א ווארף ארויס, מ'האט זיך אים געמישט אין זיינע עניינים, ווען ער זאגט אז מ'דארף טון אזוי קומען אריין א פרוי און זאגט מ'דארף נישט, רבותי ס'איז דא נאך א נקודה וואס אפשר דארף מען יא רעדן וועגן דעם, צו מ'מעג זיך מישן יא צו נישט. איז דער אמת דער אמת איז אז די פרויען זאגן אז זיי מישן זיך נישט אין דעם עצם ענין, נאר אין אפאר זאכן וואס איז קעגן די הלכה, למשל וועגן א רעספערעיטער ארויסנעמען יא ארויסנעמען נישט ארויסנעמען גארנישט, איז דאן מישן זיי אזוי מישן זיי זיך נישט. געגליב די דאקטוירים דאקטוירים זאגן אז זיי מישן זיך אין מער פון דעם, איך פרעג זיי איבער אזוי אויך זענען זיי געווען די גאנצע צייט, פארוואס ביז היינט האבן זיי געשוויגן? ווייס איך. אבער רבותי די חילול השם דא איז מוראדיג, פארוואס? ווייל ווי קוקן אויף אונז די דאקטוירים, זיי זאגן אז ס'איז זייער געשעפט ווער אין סאטמאר האט דאס פירן, זיי זעהן ווי מ'קריגט זיך צווישן זיך, ווי איינער ברענגט אונטער דעם אנדערן, ווייל אין איין ווארט וועל איך דיר זאגן, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, דא זעט מען ממש אינערליכע וואס זיי שטעלן אן איינער קעגן אנדערן, אז איך האב אזא שיינע זאך חרוב צו מאכן. שוין אזוי, א בושה וחרפה, צייט תשובה צו טון, זאג אזוי, ווען אימער סאיז מצליח, לאז ער מצליח זיין, יא, זוך דא אן אנדער זאך, טו דא אויכעט, פעלט שפעטעלער וואו צו טון, גיי אין אן אנדער פלאץ, ווען וואס. איך בין נאר מעיר אז ס'טוט וויי אז אזעלכע זאכן מיר דארפן זיך אליין אנמאכן זאכן וואס מען פירט זיך אזוי גוט און מען קען זיך פירן ווייטער יארן אזוי, מען טאר עס נישט קיינעם מאכן. א גוטן אווענט.